Herzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pit. Haut hu mer erëm zwee Invitéen an zwee Bekanntner, déi mer och schonn eng Kéier d'Éier hate bei eis ze haten, an zwar den Hugo Fuiter an den Dave. vun Blanket Hill an mir schwätzen haut iwwer Attitudes an dofir soen ech elo mol gudde Moien alleguer. Moien!
Salut, salut!
Salut!
Attitude, Attitude, mir hunn alleguerten Attitude, mäi Jong. Soss wäre mer net hei. Definitiv.
Wéi geet Iech, Jongen? Alles cool?
Relax. Wonnerbar! An dohannen? Wonnerbar! Just e bësse midd, les gars.
Ja, dat. Jo, ass normal.
't ass schon nach Moien, 't ass nach ëmmer fréi.
Mir denken eis halt ëmmer Moment fréi, well am spéiden Nomëtten, aus Erfahrunge lockt sech gewéinlech kee méi an, wa mer froen. Mir sinn dann all am Akafszentrum. Genau.
Iech entweder do oder iergendwou schonn am Virsoff vun iergendeppes, gell?
Jo.
Jo. Jo, nee, wat hu mer eis geduecht? Ech mengen, jo, et ass net nëmmen. Wichteg iwwer Lëtzebuerger Bands ze schwätzen, wou natierlech eis Zeen droen, wou där natierlech aktiv dobäi sidd dir zwee, mee jo Attitude ass eng Asbl wou dir, et war nach net dir zwee eleng, mee dir sidd jo nach e ganz Koup aner Leit dobäi, gegrënnt hutt fir eeben, ech wëll emol einfach esou eraussoen, och. e bësse vläit sech fräi ze rappe vun deem, nee ech wëll elo net dohinner goen, well ech do, ech ech hu keng aner Méiglechkeet, ech maache meng mäin eegene Schäiss an an ech organiséiere meng eege Saachen an ech kann dann och genau et esou gestalten, wéi ech wëll. Jo, u sech hat dat awer eng aner, en anere Grond, soen ech emol esou. Et ass jo net, datt näischt gelaf ass soss ëmmer. Ech weess just, datt ech enges Daags do sutz mam Rik, An hu mer eis geduet, Merd, elo während der ganzer Pandemie, et war virdru scho lo net sou extra, soe mer et mol esou, wat wat Organisatioun ugeet, dat heescht, keng Ahnung, mir haten deelweis dräi, véier Soiréen de selwechten Dag mat véier, an véier dovunner ware Metal-Soiréen a sou weider a sou fort. Mir hunn och virun allem gefragt, Wéi gesäit et herno aus mat de Venues? Wéi gesäit et herno iwwerhaapt nach mat der Metal-Zeen aus? Solle mer do net e Kollektiv grënne mat lauter Bandmembers vun anere Bands, wou mer eis zesummendinn a wierklech eppes maache wou mer eis soen, fir jiddereen, vu jidderengem fir jidderee, weess de, wann s de wëlls, fir einfach, ok, fir eis ze versécheren, datt soubal et erëm start, datt eppes do ass, datt eng Basis do ass, datt eng Kohärenz do ass, datt et iwwerhaapt nach leeft. Dat war haaptsächlech de Grond, firwat datt Attitude zustane komm ass.
Ah, ich kann hier dann auch lo ja ich... dat war bëssen die Angscht wat leeft dono ja, ja viel mir wat ass wann näicht genau das ganz ass ja bëssen matzen an der Pandemie entstane gewicht soweit ich patkrit hunn dann äh, ganz genau kann sich och de moment e bësse Suerge machen wat wat was Zukunft überhaupt vun Concerten an zum Mot och so klengt Land wie Lëtzebuerg eben Ganz genau, well du has och fréier aner Collectifs, mä jo, déi sinn och elo net méi wierklech do. An ech fannen, do hu mer eis gesot, mir missten do awer vläicht méi, dat ass elo keng Kritik un deenen aneren, méi breet gefächert sinn. Dat heescht, voilà, mir huelen net nëmmen eis Bands, wéi dat leider oft nach esou eriwwerkënnt, nee, mir kucke wierklech, och ausserhalb vum Metal ze goen an beim Metal och esou vill wéi méiglech ënner Daach ze kréien an esou ofwiesselungsräich wéi méiglech ze sinn, gell?
Ech mengen dat ass dann och wichteg, well an deem an deem Kontext maachen ech dann einfach alt erëm, ech hunn zwar elo virdu gesot, ok, ech wëll och elo net soen, datt virdrun näischt gelaf ass, mee datt einfach dee vläit och Mat dem Message, Wat ass, wann näischt léift mir awer déi Gewëssenheet hunn, ech kann awer herno och vläit e bëssen no menger Schinn maachen, falls et da erëm uleeft. Ech mengen, bei eis war et elo net aneschters. Mir sinn och e Pandemieskind, wéi ee esou seet, gell? Well mer och iergendwou déi Angscht haten, Merde, wat, wat ass, wa mer elo effektiv fir éiweg doheem sëtzen an eis einfach ni méi gesinn an ni méi kënne laberen, gell?
Dobäi ass Skaméidi entstanen. An ech fannen, ech fannen dat einfach e mega interessanten Aspekt, dass de De Mënsch ass jo, mir sinn jo alleguerte souwisou Gewounheetsdéieren an et ass ëmmer, wa mer an der déifster Nout sinn, datt mer déi beschten Ideeën hunn. Jo, et ass, wann s du widder op d'Mauer gedréckt gëss, he? Ja, ja, ja, ja.
Well ech fannen, wann s de déi Pandemie kucks, déi zwar ustrengend war an op den éischte Bléck immens vill Negatives vläicht matbruecht huet, ech fannen, et sinn esou vill positiv Saachen do draus entstanen, net elo just Attitude, wou sech do wierklech forméiert huet a wou da mat groussen Iddien un déi Saach erugaangen ass. Ech menge wann ee elo Är lescht Episode lauschtert oder och aus perséinlecher Erfahrung, et si esou vill Bands, déi cool Albe geschriwwen hunn an der Pandemie, déi déi Zäit halt genotzt hunn an och bei eis, ech weess, datt ech sinn u sech dobäi komm, well ech wollt e Festival maachen, eeben fir dat Ganzt erëm ze lancéieren an du war op eng Kéier esou, komm mir maachen dat einfach alles zesummen, mir hu méi Expertise, mir hu méi Leit, mir hunn honnertdausend Saachen diskutéiert, mir hu lo nach riseg Ideeën, déi mer iergendwann wëlle maachen an hei an do. An dat ass u sech alles just dank där Zäit, wou jiddereen emol eng Kéier huet missen de Reset-Knäppchen drécken a sech emol eng Kéier misst nei, wéi soll ech soen, positionéieren esou. Jo an och dann en Deel vläit och nei erfannen, esou wann et jo mat, mengen mir hätten dee Moment vläit alleguerten net geduet, dass dass dat mat där Pandemie, zumindest um Ufank war jiddereen esou, keng Ahnung wéi laang dass dat do geet, mee eis Passiounen zum Deel sinn ageschränkt a wou gees de dann dono hin? An dass, wéi s du sees, effektiv, dass elo net nëmmen Bands, mee generell aus där Pandemie do eraus, wann s de elo just allgemeng d'Musekszeen zu Lëtzebuerg kucks, Dat huet jo eng gigantastesch Well gemeet, mat allem, alle Genren, allen Interpreten, egal. An déi Well, ech hunn d'Gefill, déi gëtt just méi grouss, déi hëlt net of. Jo, an deelweis huet et och, meng ech, mat enger, jo, huet et och scho e bësse mat eiser Organisatioun ze dinn, well ech mengen, do si vill jonk Bands, déi sech doranner. erëmfannen andeem se sech soen, ok déi Dudes kommen op mech duer wann ech Gas gi mat menger Band an déi Dudes déi bidde mer e gudde Sound, déi bidde mer e coole Spot, déi bidde mer Looten, alles drum und dran, ech gi bezuelt esou oder esou, ech hunn all Konditiounen déi ech iwwerall aneschters géing kréien an enger gudder professioneller Venue. An ech mengen dat ass och e bëssen dat wat s de gemengt hues mat enger gewëssener Aart a Weis, ok mir maache Shows, mir maache vill kleng Shows, mir maachen puer grouss Shows, mee eis kleng Shows hunn och ëmmer eng gewësse Qualitéit ze hunn. Jo, hunn ëmmer Attitude. Voilà. Schön gesot. Dat ass einfach esou.
Geil. Dat ass u sech, u sech däerf, an ech mengen, dat ass och de Message generell bei egal wat ee mécht, an dat ass bei Iech definitiv de Fall, wann ee kuckt, wat Dir an deene leschten zwee, geschwënn dräi Joer geknetzelt hutt, dat ass just eng Richtung, an dat ass no vir. A mir knätschen eis a mir probéieren et, egal wéi esou, ze dréinen, dass Dass d'Qualitéit, ob et elo, wéi s de sees, e klengen, grousse Concert, Medium, egal, dass ëmmer de Standard ass fucking héich. An dat ass, dat fannen ech absolut wichteg, well ech menge wéi mir alleguerte elo an der Metal-Zeen zu Lëtzebuerg grouss gi sinn, do war dat warscheinlech net esou einfach. An ech froe mech, ob verschidde Bands wéi, ech nennen der elo mol Death Dump, Exit Faiz, zu där Zäit, wa se an dëser Zäit, wären mat dem Know-how vun elo, ech mengen, dat, dat hätt eng ganz aner, eng ganz aner Evolutioun nach ginn bei verschiddene Bands. Definitiv, dat ass mer selwer och oft duerch de Kapp gaangen, wou ech mer sot, Merde, stell der elo vir, zu der Zäit, wou den David an ech ugefaangen hunn, esou genre viru 14, 15 Joer, stell der vir, do wär scho esou e Kollektiv gewiescht, deen, deen eis esou ënnert d'Äerm gegraff hätt, wat wär da gewiescht? Dat ass eng, an déi, dat bidde mer eebe lo un.
Dat war eis och, mengen ech, wichteg, Well s de, oder well, also effektiv den Hugo an ech, also ech, mir kennen eis schonn éiweg just duerch déi Musek, ne, also just well mer esou fréi ugefaangen hunn a mir dann ëmmer déi zwee kleng Idiote waren, déi dann duerch d'Géigend gelaf sinn. An ech mengen, et sinn awer aus där Zäit, wou mir ugefaangen hunn, vill Leit ewechgefall, ebe grad well et deelweis dann och frustréierend ass, wann s de iergendwéi op e Concert kënns, kee weess wat leeft, et ass keng PA do, et ass keen, ech weess net, du, wéi soll ech soen, du hues eng gewëssen Ufuerderung un dech selwer, du wëlls dat anstänneg presentéieren an duerch déi déi Situatiounen, déi gebuede si kanns de dat net. An ech perséinlech hunn dat ni esou schlëmm fonnt, ech sinn haut nach der Meenung, einfach nëmme spillen, egal wéi, egal wou. Egal wéini, mee mir hunn awer mat Attitude e bëssen déi Idee, egal wéi kleng de Concert ass, egal wéi nei d'Band ass oder wéi onerfaren, komm mir ginn esou gutt wéi méiglech Konditiounen, datt jidderee ka seng Musek anstänneg presentéieren. Wat dann och duerfir schwätzt, datt dee gréisste Feedback ass, datt d'Shows ëmmer gutt sinn, datt ëmmer gudde Sound, egal wou mer sinn. Et sinn anstänneg Leit, déi mat eis schaffen oder déi bei eis dobäi sinn, déi vill Erfarung hunn, einfach fir dat ze evitéieren.
Jo, dat mécht, ech soen et emol einfach, dat mécht déi Saach natierlech och net méi einfach, esou vu den Ufuerderungen un Iech selwer. Ech mengen, dat Ganzt esou opzezéien. Ass vill Aarbecht, och wa vill Leit dat net gesinn. Jo, an dofir hu mer eng grouss villfälteg Ekipp. Dat heescht, egal wéi ass awer ëmmer iergendeen do, deen hëllefe kann oder whatsoever. Dat heescht, dat war och e bëssen d'Idee, dass net einfach, okay, mir hunn elo d'ganz Zeen als Member. Nee, wann s de eppes kanns dobäifügen a soen, okay, ech kann dat gutt, Brauch der dat? Absolut! Let's go! You're on board, weess de. Mir notzen einfach vu jidderengem säin Talent, soe mer et emol esou. Deen ee ka gutt Bréiwer schreiwen, deen ee ka gutt schnëssen, deen anere ka gutt mat de Bands schreiwen, deen aneren huet esou gäilen Englesch, datt dat um Social Media kléngt, wéi wann dat eng vun deene fettste Metal-Bands wär. Jo, alles, jidde. Mir notzen dat awer scho e bëssen aus a mir sinn definitiv ze genuch, fir ëmmer kënnen z'assuréieren, soen ech mol esou.

Dat ass mengen ech Rule number one, gell? Definitiv. Géigesäitege Respekt.
Voilà. An dann natierlech och, jo, all an eng Richtung zéien. Konflikter ginn et iwwerall, a Bands wéi och an Associatiounen, hu mer all scho matgemeet. Ech maachen elo einfach de Verglach, wann ech elo eis kucken, mär sinn elo, jo, plus minus och dräi Joer dobäi mat deem, mat deem, mat deem Zuch hei. A wann ech kucken, wéi schwéier et deelweils ass, an dat ass, meng ech, och eng Problematik, wou Attitude deelweils vläicht och begéint, ass dat effektiv esou, dass zu Lëtzebuerg et gi Bands, déi vläicht scho Joren existéieren, oder Leit, mat deenen ee gäre wéilt schaffen, mee iergendwéi ass et schwéier fir deenen esou, weess de, esou ënnert d'Haut ze fueren an ze soen, Da kommt der mol nach mat, well. Mir sinn dach alleguerten, weess de, mir sinn dach all Bros, gell? Dat ass alles ok. Mir wëlle just dat selwecht. Also et ass ganz kloer vun de Museker fir d'Museker, gell? Also dat war ni aneschters. An jo, do weess du bal esou vill wéi mir, soen ech mol esou. An do kënns de wierklech, du bréngs et wierklech op de Punkt. Et gi leider e puer Bands, mat deene mer wierklech och ganz gäre géinge schaffen an hinne ze verstoe ginn, lauschter, dat ass eppes, wou s de mat opbaus, wann s de do matspills. Ja, ne? absolut, absolut.
A du hues awer Bands, déi och äh, sech dann soen awer, okay, dat ass alles schéin a gutt, mee ech hunn e gewëssene Wäert an ënnert dem Wäert leeft näischt. Wat och verständlech ass, mee da muss een sech op där anerer Säit bewosst sinn, äh, da gesäit een leider déi Bands manner op Attitude-Flyeren, well och eis Méiglechkeete, soen ech mol esou, sinn deelweis och beschränkt fir déi Wënsch ze befriedegen, gell? Et ass ëmmer ganz schwéier do eng Mëtt ze fannen heiansdo. Et ass awer.
Ech mengen, ech kann elo just ee Beispill ginn, ouni elo hei elo grouss d'Band. Ech mengen, ech verstinn déi Leit, datt de vläit net schei bass, mee du weess net, wéi s de dech solls. Déi meescht, wa se PR héieren, ob et Podcast ass oder an deem Fall dann Attitude, déi. déi jo dann awer e bësse elo méi maache wéi mir zum Beispill, mir laberen domm op enger Plattform a mir hoffen, datt d'Leit zumindest d'Notion kréien, datt effektiv zu Lëtzebuerg eng Metal-Zeen ass, wat nach ëmmer vill Leit net verstanen hunn, zu mengem ganz béisen Erstaunen, an ech mengen zum Pit mindestens genau esou. Genau, ja. A mir hate ganz vill Leit, et ass fir eis effektiv mëttlerweil méi einfach, A mat internationalen Acts, wou der dann wierklech de rouden Teppech rausrullen a soen, Wow, villmools Merci, ech fannen et esou cool, dass Dir op mech duerkommt, wéi deng local Dudes, wou am Nopeschduerf niewendru sinn. An dann weess ech net, net nëmmen als Metal Head, mee och als Persoun, Mee wisou? Wat ass de Problem? Wat ass, mol net de Problem, mee wat ass De Grond wisou datt déi Connexioun net stattfënnt, a mir si jo awer elo kee gigantescht Land, mengen mir kennen eis indirekt alleguerten, gell, an dat ass dat wat mech am meeschten offéiert an där ganzer Metal-Zeen, datt obwuel se esou wiisst, konstant wiisst, s de awer nach ëmmer iergendwou esou en. Sou e klenge Strang un Onsécherheet, wéi ginn ech dat elo un? Ech wëll, datt meng Band vläit grouss erauskënnt, ech, also zum Deel grouss erauskënnt, ech wëll Opmierksamkeet hunn, mee ech wëll mech awer net ze vill ustrengen, fir selwer eppes ze maachen. Ech hätt gär, datt prinzipiell d'Leit bei mech kommen a mer alles aus dem Schouss friessen. An do soen ech mer esou, jo, nee, gell, dat kann och net sinn. Ech misst, ech weess och net, Dir kënnt mer zoustëmmen oder net, mee ech mengen, et gëtt ganz vill Leit hei zu Lëtzebuerg, déi e groussen Ego hunn. Absolut, 100 Pro. Wat ech heiansdo e bësse schued fannen, well ech fannen, wann ech kucken, all déi Leit, déi bei eis an der Asbl sinn, si Leit, déi säit praktesch Joerzéngten an der Zeen ënnerwee sinn a Saache maachen a Lëtzebuerg halt mol duerch seng Gréisst deelweis och einfach begrenzt ass. Du kriss hei net op eng Local Show. Wat weess ech, 1.000 Lëtzebuerger. Du kriss vläit Leit aus dem Frankräich, wéi sech esou, wa Slipknot an der Rockhal spillt, dann ass d'Bud och voll, mee vue datt mer halt Leit vun iwwerall kënnen, ça y est, voilà. An ech fanne ganz oft, oder och wa mär emol mat Leit schwätzen oder Kontakt hunn, datt. keen sech sou richteg wëll d'Fangere knaschteg man, wat s de awer definitiv muss, wann ech elo kucke wat mir hunn. Eng vun deene coolste Shows, déi ech dëst Joer gespillt hunn, war am Rocas am Rumm vun eiser, mir haten eng Eurotour mat enger englescher Band a mir hunn do gespillt a mir hunn zwee ganz jonk Bands op d'Show gebucht, Falves an Victoria, einfach well mer eis gesot hunn, komm mir. Knallen déi do drop, dat gëtt bestëmmt cool. Hei an do, déi hu ganz vill jonk Leit matbruecht. Et ass mega abgaang, mir haten eng super Show, et huet Spaass gemaach fir jiddereen deen do war. An da sinn awer vill Leit wou ech mer denken, oh nee, ech sinn awer elo esou laang dobäi, ech maan dat do elo net, ech maan hei net, ech maan do net. An da gëtt et och schwéier, dat opzebauen. Well wat mär och ganz vill héieren ass, Oh jo, virun 10, 15 Joer war et mega cool, do war eng super Zeen an hei an do. Mee do ware mir alleguer 15, 16, 17, 18, 19, 20. An elo si mer all 10 Joer méi al a mir reegen eis op, datt net esou vill jonk Leit op Shows kommen. Da misst Der awer och eppes maachen, fir dat fir jonk Leit attraktiv ze maachen. An wann s de da refuséiers iergendwéi dech do ze involvéieren, da gëtt et schwéier, da spills de fir deng 10, 30 Joer al Homies, déi dann sech nach erbaarmen op däi Concert ze kommen, well s de léif gefrot hues, a soss leeft net vill, ne? Also. Jo, also wann ech do eng kleng Klammer kann dozou bäifügen, Du hues déi jonk Bands erwähnt, a gutt erwähnt, dat si meeschtens och super Shows. Super Shows firwat? Déi Bands sinn enthusiastesch op dat wat se maachen, déi déi kréien hir Leit dozou iwwerzeegt. Ech weess net ob dat ass well se jonk sinn, whatsoever, mee déi kommen och virun allem, wat ech domadder wëll soen, et soll och e klengen Appell sinn un deene Bands déi sech vläicht net trauen, oppreegen, datt se net spillen oder whatsoever, Vill vun deene Shows sinn d'Jungs bei eis komm a sech gesot, hei mir hunn déi an déi Idee a wann där esou eng Hand upaakt, dat gëtt cool. An jo, zesummen hu mer dat dann opgebaut an et war och all Kéiers eng super Soirée, wéi elo déi um Rocas, déi an der Rockbox, do hat mer 110 Leit. Sou what the fuck an dat war eng kleng Show? Majo dat war eng fett Show, firwat? Well et huet alles gestëmmt. Déi passen do ran an et war eng super Ambiance, déi Bands hunn alles ginn, Bands wéi Trouble in Paradise wou trotz jonk awer schonn eng mega Erfarung hunn, well déi och all Astuce notze fir virun ze kommen an et ass einfach genial. Déi kommen awer op eis duer, déi fäerten et, et ass genau dat. C'est ça, c'est ça.
Ja, dat ass och wichteg, well mir fält, ech mengen eis fält och, wann mir op lëtzebuergesche Concerte sinn, du gesiis ëmmer déi selwecht Gesiichter, ne, déi sinn all guer ongeféier esou an eisem Alter, esou an Enn Zwanzeger, Mëtt Drësseger a sou weider an du gesäis relativ wéineg wierklech Jonker, muss ech der trotzdem soen an, ja.
Ech mengen den David huet jo virdru gesot och, jo, Effektiv, du gesäis ëmmer déi selwecht an hues d'Gefill, oder hien huet och Kommentarer héieren, wou da gesot gëtt, jo fir 15 Joer war alles besser an d'Szene war méi united an et war méi. Ech fannen, also ech sinn do perséinlech elo net wierklech mat d'accord, well ech soe mer, aktuell esou vill wéi elo leeft, ass ni gelaf hei. Jo absolut, also ech si selwer och mega Fan dovun. De Problem ass, ech hunn e bëssen e Problem mat esou ewig gestrigem. wéi soll ech soen, Geschwätz, well et eben absolut net stëmmt. Du muss halt just erausgoen an der et ukucken. An dat maache vill Leit net. Ganz genau.
Ech menge mir hate sou eng ähnlech Diskussioun, wann ech elo zeréckdenken, mir hate Miles the Petition, dat war eng och, wéi mer mat deenen Interviews ugefaangen hunn. An do ware och sou ähnlech Situatiounen, wou mer, wou mer zum Kontext komm sinn, et ass schonn, deelweis ass et schonn ze vill verlaangt, ob dat elo Bands gëllt oder Music Listeners oder wat och ëmmer, Fir eleng denge, keng Ahnung, denge Kollegen, an deem Fall denge BFFs, dengen Dudes, e Like ze ginn op Social Media, dat ass schonn deelweis ze vill. An dat sinn dann och warscheinlech déi, wou net weekends wëllen schongen do fir eraus, fir op e Concert ze goen. Ech verstinn dat, mir ginn all méi al, mir ginn all deelweis och, oh, pass een awer och mol gutt doheem, jo. Et ass schonn e bësschen d'selwecht wéi déi Leit, déi sech driwwer opreegen, déi gesäis de och net oft. Schued. Well ech mer do och soen, alt erëm, dat si sou, pass op, et soll net schäiss eriwwerkommen, et ass alt erëm en Appell un déi Bands, schwätzt mat eis, sot eis Är Ideeën, mä wa ech si mer sécher, datt wa mer do eng Hand kënnen upaken, datt mer d'Saachen ëmsou dräimol besser maachen, well mer zesumme maachen, well et Sënn ergëtt, well mer déi Plattform kënne bidden, Plattformen. Mä et ass einfach eng Saach vun, an dat hues Du ganz gutt erwähnt, Gilles, Trau dech, looss däi fucking Ego op der Säit oder wat och ëmmer et ass, gell, ouni elo wierklech wëllen frech ze ginn oder sou. Et ass wéi gesot en Appell, mell dech duerz. Deelweis schonn, deelweis schonn, well et op där anerer Säit dann ëmmer sou deen Truc ass, wéi den David och schonn erwähnt huet, bla bla bla, reegen, mir reegen eis op, mee maachen, voilà, ech soen ëmmer erëm menge Jungs, och déi Jungs vu Sharpshooter, du hues ëmmer zwee Choix.

déi stolz hunn an hirer Musek, weess de, déi, déi, an da fannen ech et schued, wann s de dann awer aus esou verschiddenen Ecker iergendwéi esou, esou, esou Rumblings hues a esou Gepëspers an hei an do, well wann ech dat vergläichen, mir spille mat Blanket Hill jo wierklech vill iwwerall, an da kënns de iergendwou hin, wou Leit vu 50 mat Leit vu 15 an Harmonie op engem Concert sinn, dat ass mega cool an dat ass schued, datt mär dat deelweis net hikréien. Also vum Public hier, weess de. Mengs de et wär éischter, an dat ass elo vläit éischter, ech probéiere mech elo an d'Situatioun ze maache vun deene Leit, déi ebe grad där Saach aus de Féiss ginn, där Konfrontatioun, wa se Attitude gesinn, gesi se da vläicht an deem Kontext dann och, ah jo, Attitude ass Blanket Hill, ass Preater, ass Sharpshooter, ass Fusion Bomb, dat ass net Menges. Mee dann ass da elo d'Ideologie dohannert, jo ok, et ass vläit net Menges, mee wat huet dat mat Denger, Dengem Point de vue ze dinn, firwat s de net gees? Ech mengen just, et si jo just an deem Sënn dräi Bands, déi sech zesumme gedoen hunn, oder méi natierlech wéi dat just. Méi, de Jeff vu Scarlet ass bei eis. Voilà, jo jo, ech hat ech hat elo net elo alleguerten elo opgezielt, mee. Genau. Mee dat ass dann, ech mengen, ech mengen, dat ass éischter do d'Blockad, well se well se vläicht dee Stempel gesi vun engem, vläicht dann och Stilmusek a vläicht dann och einfach eng Band, wou se soen, Hm, nee, dat do ass net Menges. Obwuel se warscheinlech nach ni eppes dovun héieren hunn. An ech mengen, du hues et selwer gesot, de PR ass do mega wichteg. An ech mengen, do maacht Dir och alles, wat Der kënnt. A wat wëlls de méi maachen, wéi dat, wat Dir maacht? Jo, mee dat ass eebe grad dat. Et ass jo, also ech hunn heiansdo d'Gefill, a mir hunn dat och scho selwer emol, thematiséiert, mir sëtzen Owenter zesummen op beim Hugo, bei mir, beim Jacques, keng Ahnung, mir plangen, mir sëtze Stonnen a Stonnen do Line-ups zesummenzestellen, wee passt wouhin, déi hu mer nach net gebucht, déi misste mer endlech eng Kéier buchen op eng Soirée, wou se, wou se gutt passen, wou een dat optimal kann ka weisen an alles. A wann da Leit dat refuséieren, muss ech der éierlech soen, iergendwann ass et mär dann och ze blöd. Ech kann net méi mä wéi mer Weekender ëm d'Ouere schloen an Owenter ëm d'Ouere schloen, wou ech grad esou gutt kéint Champions League kucken oder ech weess net wat.
Weess de, wann et dann engem dann ze vill ass, dann, jo, dann ass et mär iergendwann och egal. Well dat sinn a mengen Aen souwisou deelweis Leit, déi. fir déi Zeen hei net vill maachen, wann s de ëmmer just meckere kanns, ëmmer, oh jo, mee hei ass net gutt an do ënnenënnenënne, na komm, weess de, rutsch mer de Bockel erof. Ja, ja, nee, dat ass och, dat ass, Do maache ech mer zwar selwer ëmmer vill Gedanken driwwer, well ech mer soen, merde, dat si sou gutt Bands deelweis, wou s der sees, merde, dat wär ëmsou sou vill méi gäil an deelweis sinn ech, Weess de, dass dass dann net, dass mär perséinlech egal ass, mee ech sinn da wierklech esou, Fuck, wisou? Weess de, esou, You're a call away, weess de, esou einfach ass et. Respektiv huel heiansdo e puer Saachen un, déi vläicht manner avantagéis si finanziell, mee wou dech op aner Saache bréngen. Natierlech. Voilà, well ech mengen, wann s du eis och oft. Den Aschretz soen ech bei Situatioune wéi, Merde, mir bréngen eng cool Band aus dem Ausland, mee mir brauchen eng lokal Band vu Faders an vill Leit bréngt mir beim nächste fette Festival, schon alleng dowéinst e bass du dobäi, weess de. Mir hunn nämlech och eis Kritären, du muss aktiv sinn als Band, du muss Saache releasen, du muss touren, du muss, oder dat Bescht drauser ze maachen, sou gutt s de kanns, du muss scho weisen, dass s de awer och Ambitiounues an deem wat s de mëss, mee do sinn einfach och Bands déi an enger Period sinn déi wou se e bësse manner maachen, mee wou mer eis soen, ey, mee et ass nach ëmmer eng ultra fett Band a mat deene kéint mer erëm eppes anescht maachen. Dat ass einfach traureg deelweis, mee dowéint fannen ech dee Kaméidi Podcast Episode dës Kéier awer wichteg, fir datt mer och eisersäits, fir déi déi et lauschteren, e klengen Appell maachen, Dudes, kommt op eis duer, Mär wäerte sûr kënne cool Saache matenee maachen a méi villfälteg ginn. Souguer wann net, well ech menge mir hate jo hannert de Kulissen hat ech eng Situatioun, wou ech op iech duerchkomm sinn, wou Leit eis kontaktéiert hunn, mir brauchen. Mee et geet jo mol net drëms, ech mengen en Nee kann och e konstruktiven Nee sinn, gell? An ech mengen dat ass dat, wat d'Leit iergendwéi net verstinn. Mengen e konstruktiv, wat heescht et, ah déi Leit kënne mer net hëllefen. Jo, mee okay, mee dann. 't ass éischtens emol, 't ass net schlëmm. Zweetens, da stell der d'Fro och vläit, firwat pass de an dee Kader eran? Bass de, wéi den Hugo gesot huet, bass de aktiv genuch fir vläicht, du wëlls jo awer och net als, als, als Attitude Music dann der Owenter an de Kapp geheie fir eppes, wou s de schonn deelweils weess, hm, dat gëtt näischt. Dat gëtt näischt an dat dat muss een dann och respektéieren, gell. Also mär sinn och net déi ultimativ Judges, gell, mä wéi gesot, dat sinn eeben eis Kritäre, wou mer eis soen, iergwou muss awer eng gewësse Kohärenz anhalen, fir alt erëm awer fair ze halen, well ech mengen och aner Institutiounen, staatlech Institutiounen, wou de Push matginn, Déi hunn och Kriterien, an et ass net fir näischt, datt se sécher net als Domeed vu Kriterien do sinn. An heiansdo ass et och mol net an de Kader erapassen oder net, datt deelweis hu mer vill och. Dat heescht, dat ass dann eisersäits dann e bësse schäiss ze geréieren, soen ech mol e bësse sou riit eraus gesot. Mee et ginn ëmmer Méiglechkeeten an heiansdo ass Gedold och gefrot op béide Säiten. Dee Gedoldsfuedem ass awer leider, dat ass, also dat soen ech emol einfach riit eraus, d'Gedold hei zu Lëtzebuerg, Ass, dat ass net ëmmer, jo. Jo, well et fir eis och awer wichteg ass, ëmmer dee richtege Kader ze ginn. Mir hunn zum Beispill säit Éiwegkeeten am Gespréich, eng Black Metal Soirée ze maachen, well dat e Genre ass, deen zu Lëtzebuerg effektiv relativ populär ass. Mir hunn eng Partie immens gutt Black Metal Bands a mer eis dann ëmmer soen, ok, Wa mer dat wëlle man, da man mer et anstänneg. Ech buche lo net zwou Black Metal Bands an dann, ech weess net, Versus You uewendriwwer. Dat mécht null Sënn. Dat ass, ne? An dann ass et awer och eng Saach, mir sinn och alleguer, mir man dat an eiser Fräizäit, dat ass eng asbl, mir, wéi soll ech soen, verléieren och oft mol eng Partie Euro. Dat ass alles aus eisem. eisem eegenen Wëllen eraus, well ech géing soen, mir sinn all Fans vu Metal an och vun der Lëtzebuerger Zeen a vun een deem aneren. A wann s de dann awer Leit hues, déi dann granzeg ginn, well s de elo net hir Band elo sechsmol gefrot hues oder emol gesot hues, hei, dat passt elo net. Ech fannen dat immens frustrant. An dann nach, ech erënnere mech, mir hunn elo, ech wëll do elo keng Nimm nennen, enger relativ jonker Band viru kuerzem enker gesot, hei, Jungs, Prouft nach e bëssen a wann et dann esouwäit ass, da buche mer Iech gären, einfach och fir konstruktiv ze sinn, fir ze soen, hei, wann Der nach e bëssen un Äre Saache schafft, da gëtt dat richteg cool an da kritt Der eng cool Show. An déi hunn dat och ganz gutt opgeholl, ne? Dat war guer net, guer net béis an ech fannen dat, voilà, eben, mir ginn och net frech mat iergendengem. Et gëtt och vill Bands, déi ech privat elo nach net, net immens vill lauschteren oder hei an do, déi mär schonn oft gebucht hunn, well ech do och Fan dovunner sinn, datt déi hir eege Visioun hunn, datt déi hir eegen Ideeën hunn an ech dat wëll ënnerstëtzen oder mir als als Kollektiv dat wëllen ënnerstëtzen. An et ass heiansdo wierklech, wéi s de sees, Gedold hunn ass net ëmmer einfach a verschidde Leit hunn do scho ganz laang ganz vill Problemer domat. Mee bon, mir sinn och keng Charity, gell, mir sinn net do fir. Keng Ahnung. Gëtt jo iergendwou och dohannert mat där Ideologie einfach dat Ganzt no vir ze bréngen. An natierlech muss dann awer och iergendwou do d'Freed och nach ëmmer dobäi sinn. An wann, wann, also wann ech elo nëmmen esou Leit hätt, dann hätt ech schonn Krämpes fir mat esou Leit ze schaffen. An mir hunn ganz, mir hu ganz ville Leit hu mer einfach gesot, okay, mir loossen et sinn, well,

Wat keng forcéiert Affär ass, ass den Halo Metal 2, dat garantéieren ech iech. Also dat garantéieren mäer iech, besser gesot. Well ganz éierlech, mat Semper Virent, Illegal Corps, fucking Subliant, Praetor, Scarlet Anger mat der Album Release ass Goatshand, fucking Evil Invaders, also wa mer do keng schmäissen, wou et wierklech d'ganz Zeen wierklech muss verstoen, den Halo Metal 2, ass de fucking Metal Festival hei am Land a mir mussen deen all Joers kënne maachen, all Joers besser kënne maachen, mee dofir brauche mer wierklech all eenzelnen Dude aus der Metal Zeen, deen un eppes denkt, just eppes, d'Metal Zeen a Lëtzebuerg ëmmer méi grouss ze maachen. Jo, ech mengen dat ass perfekt gesot. Ech hoffen dat d'Leit dat dobaussen héieren hunn, dat se dann och gäre e bësse lanescht kommen an deem Moment. Mir maachen op jidde Falls nach genuch Reklamm bis dohinner. Definitiv. Et ass halt ëmmer den Déngens, dat ass zum Beispill och eppes wou mir e bëssen drun do krämpelen a wou mer ëmmer probéiere mat neien Iddien ze kommen, well wann ech elo eppes annoncéiere wat a sechs Méint ass, Dat, dat huet iwwermoar jidderee vergiess an bis vläit déi Woch virdrun esou, ah Merd, dofir Ja, ja. den Hollow Man, also et muss PR gemeet ginn an ech mengen, Also wann s de et materlieft hues, dat ass eppes vun de Saachen, eng vun de Saachen, wou s de sécher net wäers vergiessen, well wann ech elo kucke elo wéi déi éischt Versioun vum Hollow Metal war, deelweis och e bësse sad beim leschten Act, well et vläicht och dee leschte Concert war, mee alt erëm, du has Acts wéi Fusion Bomb, du has Blanket Hill, du has Alt erëm esou vill wéi méiglech, du konnts verschidden Bands vun der Lëtzebuerger Metal-Szene huelen an et war och do schonn, éierlech gesot, bei der éischter Editioun 500 Leit op der Plaz hunn. Komm mir toppen dat zesummen, komm maan d'Szene wéi gesot méi grouss, komm maan de Bands Méiglechkeeten op domat, well vläicht gëtt en dann zwee Deeg, bei zwee Deeg spille méi Bands, méi Bands, méi Bands gehollef.

An der Hall D, ass et richteg? Nee, et ass an der Hall O.
Hall O, ok.
Ech kréien et net gelies. Gesäit aus wéi D. Jo.
Gutt.
Nee, dat, dat, also do wäert, wäerte mer héchst, méi wéi sécher dobäi sinn. Ech hunn och gesinn an der Fiche, do ass eng Black Metal Band dobäi. Jo. Jo.
Dat ass och en, ech wëll elo net soen e First, mä wou mer grad eben iwwert d'Black Metal Zeen geschwat hunn, dann ass dat jo eng gutt Léier fir déi Leit, wou sech elo vläicht iwwerleeën, wat maachen ech den Zwanzegsten an ech brauch e gudde Black Metal Concert, ëmginn vu ganz anere groussen Nimm aus der Lëtzebuerger Metal Zeen, da gefält et op Uewerkuer goen, géing ech soen. Vläicht och Läit déi guer net wëssen wéi vill Black Metal gëtt et iwwerhaapt hei a Lëtzebuerg oder wéi vill Metal Genre ginn et iwwerhaapt hei a Lëtzebuerg. Kommt laanscht, kommt kucken, loosst iech iwwerraschen. Dat war eng witzeg Fro wou mär gestallt kruten, well jo, klenge Sneak Peek, mär si jo aktuell am gaang un eiser honnertste Episode ze schaffen a mir hunn och do eppes bësse méi eppes Spezielles si mer do am gaang ze knéchelen an do hu mer do hu mer Leit, Froe gestallt, wat se gäre géinge wëssen an esou. An et hunn och ganz vill international Bands matgemeet. An do huet d'Sei Joer eng Band gefrot, Gëtt et iwwerhaapt eng Metal-Zeen zu Lëtzebuerg? An ech hu gesot, Dude, wat mengs du, wat datt mir hei sinn? Wat ass de Message vun deem ganzen Déngens hei? An dat war e bëssen, wat war natierlech och éischter méi en Joke gemengt, mee ech ka mer virstellen, datt vill Leit dat nach ëmmer net wëssen, och vläicht Leit, déi. déi sech vläit amgaang sinn ze iwwerleeën, soll ech en Instrument spillen, wierklech, mir gi jo do, ech wëll net soen an d'Kannerschong, mä bei eben déi nei Generatioun, wou eis Plazen herno wäerten iwwerhuelen, wa mir al a gro sinn. An ech mengen, dorëms geet et jo dann och, gell?
Jo, an ebe grad dofir, ech mengen och den Hallowed a sou ass e Punkt, wou och, Vue datt et e bësse méi eng grouss Affiche ass an och international Bands drop sinn, wou dat kann esou e Point of Contact sinn fir verschidde Generatiounen. Ech erënnere mech, wou ech, wou ech ugefaangen hunn op Concerten ze goen, also wierklech ganz fréi an och mat spillen, sou méi grouss Festivals, dat war ëmmer esou, oh, du gesäis mega vill Bands op lokal. Ech weess, datt ech emol, dat war eng vun deenen éischten, Bësse méi grouss Shows wou ech gespillt hunn, dat war de Metal Mayhem Festival zu Uespelt. Dee gouf et just eng Kéier, jo, deen hu mir eng Kéier mat organiséiert an dat war och eng eng Aventure.
Hues du net och matgespillt? Dat kann, dach, dat ka sinn.
Ech menge ganz, ja. Dat ka sinn.
Fucking hell, dat ass scho laang hier. Bah jo, an ech an Exinferis hunn dee geheadlined an ech war wierklech sou, holy shit. Nee, dat war zu Uespelt an der Scheier. Jo, do sinn an der Scheier nach Concerte gelaf. Jo, jo, jo, well mir hunn do. Vun der Scheitelen.
Richteg. Voilà, ech war do mat Jongen ënnerwee, mir hunn do an enger Band gespillt vun Uespelt an déi waren esou, komm mir organiséieren einfach eppes. An bon, herno hunn eis eng Partie Leit gehollef, well mer all 13 Joer waren, op Satterm, keng Anung. An mir wollten dat awer maachen an hunn Eggs 'n Ferries geheadlined an ech war esou, holy shit, Mann, dat ass iwwerbéis. An all déi aner Bands, déi e bësse méi al waren, war ech esou, oh. An ech hun dat immens cool fonnt, dat huet mech, dat huet mech wierklech geprägt. An ech mengen, wann s de esou eppes hues wéi den Halo oder och den, dem, dem Jeff säi Metal Festival, wou s de, wou s de kanns higoen, wou s de vill Bands gesäis, dat kann en e super Point of Contact sinn fir verschidde Generatiounen. Du léiers Leit kennen, ah, deen do mécht dat do, deen ass bei deenen, fir esou Kontakter ze knüpfen an Leit kennenzeléieren, fonnt ech dat wierklech immens flott. Ouni The Pating Is Metal ze vergiessen. Ganz genau, PIM zwee. Ja, ja, deen duerch verschidde politesche Grënn guer net ginn. En ass do!
En ass do! En ass do! Dat ass d'Haaptsaach.
C'est ça.
Mee déi Fro muss ech mer elo nach stellen, elo wann ech elo, ech mengen, jo, d'Ideeë sinn definitiv genuch do, et ass schwéier se ëmzesetzen, mee d'Motivatioun ass definitiv present. Kéint Attitude Music sech virstellen, vläicht an deem Kontext och, Eebe grad, ech wëll net soen ze lackelen, mä wär et eng Méiglechkeet do, fir datt Attitude carrément zu engem Label kéint mutéieren? Vläicht ass dat de Fall, ech weess et net. Gegraff, hä? Jo, jo, jo, mä dat wär emol meng éischt Approche. Also wat mer da kënne soen, ass, datt déi Diskussioun scho stattfonnt huet. Oh, sneak peek hei. Jo, sneak peek. De Problem ass, Dass Fiber allem bei eis, an ech mengen den Hugo gëtt mer do Recht, wa mer et man, man mer et gären anstänneg. Richteg jo, natierlech. An e Label ass vill Aarbecht, wann s dat, also wéi soll ech soen, ech kann natierlech och elo fir iergend eng Band 300 CDe bestellen an e Sticker drop pechen a soen ech wär e Label, mee ech fannen wann s de dat mat engem Vertrieb wëlls maachen, wann s de dat wëlls mat anstänneger Promotion, wierklech mat e bësse Goss hannendrun, Voilà, och fir déi, wéi soll ech soen, well ech géing et schued fannen, wa mir elo soen, mir maachen e Label fir Lëtzebuerger Bands an dann hu mer keng Moyenen, well déi Bands et awer verdéngen, gepusht ze ginn.
Dat ass richteg. Do misse, do misse mer u sech schonn, deet mer leed, datt ech elo kuerz ënnerbrechen, mee do alt erëm, ech mengen, esou Saache sinn dofir do. Zum Label, zum Label ass, also ech kann just ënnerschreiwen zu deem wat den David elo sot, do muss mer wierklech schonn, wéi soll ech soen, fir op deen Niveau vu Label ze kommen, muss mer wierklech vun A, A bis Z e komplette Plang opstellen an do misst och dann schonn eng aner Institutioun eis och ënnert den Äerm gräifen, fir datt dat iwwerhaupt. finanziell drobar wäre. Dass, wéi den David sot, mir sinn erëm eng asbl, eis Haaptaktivitéit ass Booking. Mee wie weess, wie weess. Fir et wierklech kuerz ze halen, d'Iddi war do, definitiv. Mee dofir misste mer scho ganz aner Moyenen hunn, fir dat wierklech kënnen anstänneg op d'Been ze stellen a virun allem alt erëm et gläichgerecht ze maachen. Mir géingen dann och do sou villfälteg wéi méiglech wëlle ginn.
Wat ech fir méi feasible halen, ass, an dat ass eppes, wat ech deenen aneren och scho sot a wou och vill Ënnerstëtzung war, wär en Tourbooking draus ze maachen, fir Lëtzebuerger Bands op internationalem Plang e bëssen ze vertrieden. Dat ass natierlech och erëm e Step up an dat ass och elo net eppes fir muer oder iwwermuer, mee dat ass esou e long-term goal, deen ech fir mech wichteg fannen, well ech fannen, mir hu ganz vill Bands, déi super talentéiert sinn, wou ech mer ëmmer soen, Alter, wa mer déi géinge mat op Tour huelen an déi géingen iergendwou, ech weess net, an Ostdäitschland spillen, Mann, et géing Krich ginn. Dat, Zerstéierung pur. Voilà, dat ass eppes, wat, wat esou mäi Goal ass, wéi déi, déi Bands e bëssen op internationalem Plang presentéieren. Ah jo, mee dat ass, dat si jo och Gespréicher, wou mer oft haten. Ech mengen, dat ass jo och näischt Onbekanntes. An do goufen och schonn effektiv, bah, duerch, duerch elo mengersäits awer och scho Kontakter fir. carrément en Export ze maachen, respektiv, komm mir nennen dat Fests, déi et scho ginn, déi scho bestinn, eng kleng Attitude Bühn dobäi ze setzen, riets a lénks, vläicht an deem Land, vläicht an deem anert Land. Also dat ass souwisou och ee vun eisen initiale Pläng. wou mer säit Éiwegkeeten och am Kapp hunn, dat ass Export, Booking ze maachen, Export, Import, ech mengen, voilà, dat ass basically och definitiv mat an de Pläng an kënnt och ëmmer méi zustane, well et ass jo net, dass nach net geschitt ass. Ech mengen, Praetor war a Portugal, Blank Till waren an der UK, ech mengen, alt erëm, dat kënnt jo och aus Leit, vun Attitude vun ass och bëssen och aner Bands do ënner den Äerm ze gräifen an deem Sënn a carrément Export ze maachen. Ech menge ech menge wann een dat esou ka kucken, ass Attitude e massive Cauldron voller Ideeën, voller Motivatioun. Dat kann een definitiv aus deem heite Gespréich an och mat mat anere Diskussioune wou mer schonn haten eraushéieren. Et mangelt halt deelweis just un dem. Éischte Schratt, mee dat sinn, ganz oft si Leit dobaussen, wou dat musse maachen. Jo, dat ass och, ech fannen, ech, wéi soll ech soen, du gëss ëmmer dann en Deel of un, an aner Hänn, wat fir verschidde Leit vläit e bësse méi schwéier ass. Mee wéi gesot, wéi den Hugo schonn erwähnt huet, wann een eng cool Idee huet, sot Bescheed. Ech mengen, et gëtt, et gëtt just konstruktiv, wann ee matenee schwätzt an Wéi soll ech soen, ech si mer sécher, datt och aner Leit dobaussen immens cool Ideeën hu fir Shows, fir Toure, fir Konzepter, déi mir vläit net hunn. A wa mer dat kéinten dann zesummen op d'Bee stellen.
Win-win héier. Dass, voilà, du kanns nëmme gewannen. Ja, ja. An ech mengen, ech mengen, dass, dat ass elo den, de Message, mengen ech, mat deem ech scho bal kéint de Schlusstréch hei zéien, well et einfach esou poetesch ass, mä ech mengen. Mellt Äech!
Ja, mellt iech dobaussen an de China mol. Haalt op sou faul ze sinn an der Couch Potatoes ze man héier. Couch Potato, geil. Ja, nee mee et ass awer esou, gell, ech mengen mir mir sinn do och ganz vill betraff an mee bon entweder entweder d'Leit hëlt een hëlt een esou wéi se sinn oder net. Do or die. Do or die. Ganz genau. Ja.
Mee wat wat wat wat kann een de Leit dobausse soe Pit wat se solle man? Definitiv mol den 20. Hä?
Jo, den Aarsch opkréien. Hollow Metal direkt. Oh yeah.
Ma voll.
Mol fir unzefänken an dann äh, fläisseg äh, fir déi da virun allem déi wou vläit net wëssen wéi wat wou zimmlech nei am Geschäft gutt Ideen gutt musikalesch Ideen schreift's un si ganz harmlos Leit mir kennen se se bäissen net se gesinn zwar vläit deelweils méi schroe aus mee se mee se, das ass awer ganz okay das äh, schon méi schlimmes gesinn
Och déi Leit, déi keng Museker sinn, déi einfach just gär Metal lauschteren, kommt laanscht, Lëtzebuerg huet vill ze bidden. A vläicht begéint der d'Jungs vu Kaméidi mat engem klenge Mikro, wou se d'Leit och e bëssen interviewen, wéi dat um Hall um Metal war. Vläicht maache mer do e Partenariat dës Editioun, vläicht. Kommt kucken, vläicht geschitt dat. Fannt et eraus, voilà. Fannt et eraus, well mir wossten et och net, mee ok. Also, och déi Ideeën si schonn ganz vill ronderëm gaangen an d'Equipement ass um Wee a mir schaffen dorops hin. Mee dat ass definitiv mé ginn d'Messiassen an Dir gitt d'Promoters héier.
Also Gilles, du kënns jo dann an enger Toga, gell? Ah jo, selbstverständlech.
Ech mengen, dat war dat war jo d'office gesot, ne? Jo, jo, jo. Iergendwou. Mir stellen déi.
Okay, okay. Tiptop. Ma nee, ma déi Leit dobaussen, wéi gesot, nach eng Kéier, op, onbedéngt Attitude eran, eraluussen, all déi Bands, wou do ënnert dem Schierm scho waren, wäerte komme sinn. Et, 2024 ass nach jonk an et gëtt verdammt vill ze bidden. Also domat géing ech soen, Merci un iech zwéin nach eng Kéier. Villmools Merci, Jongen. Jo, villmools, villmools Merci. Fir dobäi sinn. An dann, mir héieren eis definitiv a mir gesinn eis och. An mir. Allerspäitstens den 20.